Qatt, kważi kważi, li jsir l-għada, jew mhux ħajsir, jew ħajsir nofs kedda. Mark semma qal illi inti bil-lejl ħat istrieħ. Aw sejn bil-Malti li jgħidlek iż-żmien ifejjaq. Fil-verità taf xi jsibu Romina li rqad ifejjaq. Mela aħna maż-żmien problema lillum inħossha daqs dinja bil-mod tiċkien tiċkien tiċkien u nidra Mhux għax iktar ma jgħaddi ż-żmien, imma iktar kemm ikun hemm perjodi ta' rqad. Ara kemm hi tajba. Fil-fatt naħseb tiġrilkom għax hi li ġratli jien. Meta nkun vera inkwetat, ikolli aptit nonqos, nonqos, nonos, fi xkilt il-kliem bil-Malti. Donos. Siesta. Pereżempju jiena fi żmien il-pandemija, Tant ma kellix affarijiet x'nagħmel, tant il-ħin kollu newden fuq ma x'nistgħu nagħmlu f'dal-ħin, peress li magħluqin, peress li hekk, peress. Newden, newden, newden, naħseb, naħseb, naħseb, illi kull waranofsinhar kien ikolli bżonn immur sjesta. Għax?
Bl-istress.
Bl-istress. Joħodlok ħafna enerġija. B'ħafna enerġija. B'ħafna enerġija. Insomma, U għal grazzja tal dak kienet parti. Taħdem kontra ma minn dak li bdejna nitkellmu in a way. Għala?
Għaliex
ma kellux ħafna x'jagħmel. Eh, mela, ma kellix ħafna x'nagħmel fiżikament. Allura inti meta ma ssibx ruħek attiv biżi semmejni għad darba l-oħra, iktar tewden u taħseb. Mhm. Immin hawnhekk insellem il-kull min jgħix waħdu għax tiġrilhom ħafna. Li inti nqas ma jkollokx tagħmel, m'għandek ma' min titkellem aktar Moħħok ħa jipprova kważi jsolvi problemi jew jikkrea problemi ġodda. Ġifieri inti bl-għajja tal-istress ta' li kellek f'moħħok għaddej għalhekk inti. Hija mhux hekk, dik hi, mela. U ovvjament kulħadd ħa jinduna min min ikollu ħafna fuq xiex jinkwieta jinduna kemm toħodlu enerġija. Dik waħda Mark, u apparti minn hekk hekk bħal meta tfaqqa' subgħajk, daqqa waħda malli erġajna bdejna naħdmu, bum, ma kellix bżonn iktar dik l-isjesta. Kelli jiena dak l-iskop f'ħajti, dak l-iżvok illi grazzi għax-xogħol, grazzi għat-training jiena erġajt bdejt ngħix normali. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid? Illi dawk l-isjesti huma importanti u huma tajbin, għall-każ tiegħi kien pereżempju parti mit-terapija tiegħi, mis-serħan mentali għax kieku ma kontx nissieħu nofsinhar, kont iktar. Imma imma inti ftik il-każ tiegħek għinitek iżjed. Għinitni dak li qed ngħid.
Check minn persuna li pereżempju tkun stressjata u ma tistax torqod. Dik hi, dik tista' tiġi cycle, ġifieri snowball effect, iktar ma torqodx, iktar tiġi stressjata, iktar ma tistax torqod u iktar ħa jżidu l-problemi. U llum taf xi xtaqt ukoll jien Mark għax dejjem, mhux dejjem, spiss inparlaw fuq il-problema. Ħa nitkellmu naqra fuq is-soluzzjoni u l-azzjoni. L-iktar ħaġa li jogħġbuni. Ħa nibdew nwaqqgħu daw il-bombi żgħar illi jekk il-bambin irid jekk imqar jgħinu persuna waħda milli qed tarana Romina. Naħseb jiena u Mark tkun wieħed li Naħseb jiena importanti li ngħidu li ħafna ħafna ħafna nies ibatu biex jorqdu. Tlaqna. Jiġifieri qed nolqtu pont li ħafna nies jistgħu jifhmu. U naħseb xi darba jew oħra kulħadd jiswa għadda minn dan l-esperjenza u vera bħal din. Tista' tiġi vera kronika hemm għal biċċa ta' xogħol iva, ukoll. Jiġifieri jien ili ma norqod sew. Vera, vera. Għaxar snin ili ma norqod iktar minn tliet sigħat, mhm. mhux wieħed jew tejn naf. Ħafna. Ħanibda bl-ovvju illi ħafna nies jaljenaw rashom. Mela qabel ma kien jeżisti l-elettriku, Titla' x-xemx meta tinżel inti tibda tipprepara biex torqod. Prosit. Illum nistgħu nibqgħu b'daw il-fledlights kif għandna u ġew 24 seven. Mela l-ewwel qabel kollox qis li qed torqod fi dlam. Forsi ma jkunx dlam ċappa avolja l-ideali jkun dlam ċappa, imma ħalli xi ħaġa li ma ttellfekx. Prosit. Min pereżempju jien naf ikollu il-partner tiegħu jew tagħha illi tħobb naqra d-dawl mixgħul, ilbes hekk hemm bżonn. Proset. Insejtxi l-kelma.
Sleeping mask.
Sleeping mask.
Aw ħalliet ukoll sleeping mask professjonali, eh, ġifieri. Hija fil-mija.
Li jkollok spazju fejn għajnejk jistgħu xorta jkollhom l-ispazju biex jinfetħu. Anke meta jkollok naqra ras miktuġak, dik għatejn ħafna. Tara dlam, hu, tara dlam.
Ma dik waħda. Nibati ħafna bil-luġa ta' ras. Kif għandna maskla għal għajnejna kemm hu tajjeb kultant ikollna maskla għal widnejna, mhux għax bil-fors il-partner tkun qiegħda titfa' l-gas, skar. Għamoli għandek min jonħor dejk, ġiviri, eh, eh, eh, dik sa tkun ixju. Pero jekk ikun light sleeper, jina nejta li jajjen anka nemu, sama l-nisma nemu, taf kemm inqom ħazin. Imma torqot inti.
Imma ma l-nisma dik nemu sa ta' mill-ġin. Mal-ewwel.
Oh.
Mux nemu, sa tista' diġi sta jiġu mija. Għax mbagħad kif norqot, norqot. Ara mbagħad biex norqot. Hemm ħafna u di wkoll jekk tidħol fija suġġett Hemm min ibati biex jorqod. Hemm min jorqod mhux problema, imma mbagħad f'nofs ta' lejl jibda jqum nemusa tqajmu u huma affarijiet differenti. Sewwa hemm min. Issa jiena mhux in-nemus iqajjimni. X'għalhekk?
Il-pipì pereżempju. Il-pipì jqajjmni. Dik ħaġa oħra.
Imma hemm min imbagħad. Għax jixrob ħafna imma wkoll, eh? Kari inti tixrob anke tqum billejl u tixrob? Anke jiena nixrob.
Iqum u jixrob.
Ġifieri ovvja. Imma mbagħad tista' pereżempju hawn min iqum. jagħmel pipì u mbagħad ma jbatix biex jerġa' jorqod. Jerġa' jmur jorqod. No problem.
Sewwa. Però mbagħad għandek oħra bl-età meta beda tikber ukoll tibda ta' jonqoslok eh iċ-ċirklu tal-irqad. Iva. Dik hija xi ħaġa. Semmuha wkoll illum prosit.
Dik hija xi ħaġa li. Mela biex ma nintlifx di li kont se ngħid illi jeżistu anka għal min iqum mix-xejn minn daw earbuds jgħidulhom. Jużawhom l-swimmers normalment li inti tilbishom literalment biex ma tisma' xejn daw ikunu kważi noise cancelling earbuds daħħalhom ġew idnejk u ma jtelfekx. Għax x'inhu l-punt li qed nitkellmu llum? Kemm hu importanti li torqod u li torqod fil-fond mhm. biex l-għada tkun produttiv happier għaliex li għax hekk inti frustrata jew frustrat ħajkollok aktar dwejja. Ma dik number 2. In number 3 Semmiha Mark diġà, illi qabel ma norqdu naraw xi ħaġa li tikkalmana u tirrilassana. Jien nieħu gost nara affarijiet tad-daħq. Mark qal li jieħu gost jara logħba futbol. Għax jien ma noħodhiex daqshekk bis-serjetà, xi jekk xi ħadd iżomm għal min l-ewwel qed jara l-Milan, le, all right, għax dik adrenalina.
Il-kunjatu hi, hi, hi. Ma jiena noqgħod nara l-Milan, hu għaddej gazdawn u jiena ġast nieħu pjaċir nara l-logħba. Dik hi, jiġifieri.
Bħalissa ma nutli, għax intinsiex. Le, bħalissa bil-break. Insomma. U allura trid issib dawk l-affarijiet li lilek iferrħuk, kważi kważi idaħħquk u jekk hemm bżonn anke kważi kważi jibgħatuk torqod. Eh, Jiġifieri tibda tonos, jirrilassawk mela, mela, mela. il-kelma, prosit. Min-naħa l-oħra, eh, films, episodji, programmi huma x'inhuma ta' biża' jew inkella ta' diskussjoni taħraq jew inkella per eżempju jien naf ta' adrenalina kbira bħal xloba futbol taħraq xi final tal-World Cup spiċċat Black Stratajn. thrillers,
action movies, dawn l-affarijiet kollha. Jekk speċjalment ikun programm tajjeb u series tajjeb, litteralment idaħħlek ġo fih. Mela. Tidħol ġo l-istorja li qed taqra. U moħħok ma jkunx jaf li għadu fuq is-sufan għalik inti. Qed hemm litteralment mela jiena rrid nistaqsi lil nnifsi. Fejn irrid nimmaġinani li qiegħed jekk wasalt biex norqod? F'xi nofs? xi teleseries ta' qtil, jew inkella x'imkien illi pereżempju qiegħed jien naf nidħaq, nirrilexja. Anything, imma dika importanti nsaqsuha, jiena fejn nixtieq li qiegħed bħalissa jekk irrid norqod fil-fond. Mela dika kruċjali wkoll. Issa. U tajba biex insemmuha fuq dan il-punt, biex nifhmu wkoll il-chemicals li jkunu qed ifaqqsu ġol-moħħ sewwa għandek il-melatonin li għandek bżonn id-dlam biex inti moħħok jibda jissekritja l-melatonin. Sewwa? Għandek id-dopamine ukoll li hija xi ħaġa tad-daħq, sewwa, li hija xi ħaġa pjaċevoli ta' relaxation li inti qed tirrilaxja ġismek. U mbagħad il-kuntrarju għandek is-serotonin li ħa jibda jissikritja moħħok bid-dawl, sewwa, li inti tissikretjah mal-ġurnata, Hemm u għandek l-adrenalina li inti iktar tissikritiha waqt il-ġurnata biex inti tibqa' għaddej. Bla ma nidħlu f'wisq dettall ħa nsemmi ġiex kimiċi oħra, l-epinefrina u l-cortisol, l-istress hormones, ħa nsemmuhom ħafna llum illi daw jekk ikunu haywire, jekk tant nidraw bihom, daw filli jibdew jaħdmu favurina, Karl, daw iż-żewġ hormones. Filli f'daqqa waħda aktar ma jibda nesperjenzawhom f'livelli ogħla, jispiċċaw iduru kontrina. F'liema sens? Illi jibdew dejn misfire jgħidulu bl-Ingliż. Jibdew iwasslu għal affarijiet bħal reżistenza għall-insulina, livell ogħla ta' zokkor fid-demm, ikun hawn min ikollu anke iktar pressjoni għolja. Jiġifieri ara naqra, jibdew minn affarijiet żgħar bħal pereżempju x'qed nagħżel li nara qabel ma norqod. U jibdew, jekk dawn ikunu traits li nagħmilhom ta' spiss jien, jiżviluppaw problemi serji.